Vaefesa, ku avanyisa ka vunharhu. Hikokwalaho, mina Pawulo ndza mi khongotela n'wina vamatiko, ndzi ri mubohiwa hi mhaka ya ku tirhela Kreste. Mi ta va mi twile hi laha Xikwembu, hi tintswalo ta xona, xi ndzi nyikeke ntirho lowu leswaku ndzi mi pfuna, hikuva xi hlawuterile xihundla xa makungu ya xona eka mina, xi ndzi tivisa xona. Ndzi tsarile mhaka leyi hi ku komisa, Kutani loko mi hlaya leswi ndzi swi tsaleke, mi nga vona hi laha ndzi twisisaka xihundla xa Kreste ha kona. Eminkarhini leyi hundzeke, vanhu a va byeriwanga xihundla xexo hi ndlela leyi moya wu nga xi hlavutela ha yona sweswi, eka vaapostola va Xikwembu lavo hlawuleka ni ka vaprofeta. Xihundla hi lexi, Hi mhaka ya evhangeli, vamatiko va averiwa ndzhaka yin'we na hina Vayuda, va endla swirho swin'we na hina emirini wun'we, naswona va averiwa xitshembiso xin'we na hina eka Kreste Yesu. Ndzi nyikiwile ku va nandza wa evhangeli leyi hi tintswalo ta Xikwembu, leti ndzi tikumeke hi matimba ya xona lama tirheke eka mina. Mina ndzi nga lontsongo ngopfu eka vahlawuriwa va Xikwembu hinkwavo, ndzi nyikiwile nkateko lowu wa ku fikisa eka vamatiko mahungu lamanene ya rifuwo leri nga hlayekiki ra Kreste. ni ku endla leswaku vanhu hinkwavo va tiva hi laha xihundla xa makungu ya Xikwembu xi endlekaka ha kona. Xikwembu, lexi nga mutumbuluxi wa hinkwaswo, xi fihlile xihundla lexi eminkarhini hinkwayo leyi hundzeke, leswaku eminkarhini ya sweswi, hi ku tirhisa kereke, xi ta tivisa vutlhari bya xona hi matlhelo hinkwawo ya byona eka mimoya ya vundhuna ni ya matimba ehehla matilweni. Xikwembu xi endlile leswi hi ku landza ku tilulamisela ka xona ka khale, loku xi ku hetisiseke ha Kriste Yesu, Hosi ya hina. Hi ku hlangana na yena ni ku pfumela eka yena, hi tshunxekile ku ta emahlweni ka Xikwembu hi nga ri na ku kanakana. Hikokwalaho ndza kombela ndzi ri, mi nga heli timbilu loko mi vona leswaku ndzi xaniseka hikwalaho ka n'wina. Hinkwaswo leswi swi pfuna n'wina. Hikwalaho ka sweswo, Ndzi khisama hi matsolo emahlweni ka tatana, loyi ndyangu wun'wana ni wun'wana ematilweni ni la misaveni wu vuriwaka wa tatana hikwalaho ka yena. Ndzi kombela Xikwembu leswaku entalweni wa ku dzuneka ka xona, xi mi nyika matimba hi moya wa xona ku tiya emunhwini wa n'wina wa le ndzeni, ni leswaku Kreste a aka etimbilwini ta n'wina hi ku pfumela. Ndzi khongela leswaku mi mila timintsu erirhandzwini ni ku veka masungulo ya n'wina ehenhla ka rona. ni leswaku swin'we ni vahlawuriwa hinkwavo va Xikwembu mi kuma matimba ya ku twisisa ku anama ni ku leha ni ku tlakuka ni ku enta ka rirhandzu ra Kreste. Mawaku loko ingi mi nga tiva rirhandzu ra yena, hambiloko swi nga endleki ku ri tiva hi ku hetiseka. Kutani, matlhelo hinkwawo, mi ta tala hi vukona hinkwabyo bya Xikwembu. Eka yena la kotaka ku endla hi matimba lama tirhaka eka hina ku tlula ngopfu swinene hinkwaswo leswi hi nga swi kombelaka kumbe leswi hi nga swi ehleketaka. Eka yena a ku ve ku dzuneka ekerekeni ni ka Kreste Yesu hi minkarhi ni minkarhi hi laha ku nga heriki. Amen.